Ejja, fih, ejja, kważi wasalna. Tony hawn joqgħod!
Tony hawn joqgħod! Ejja!
Mela, qegħdin fi triq is-Saqwi l-Imġarr. Xi ġmiel hawn.
Hawn ħafna ġmiel. U jekk tiftakru, kellna il-personalità tal-ġimgħa l-għaddiet, il-beżuża. illi xtaq jiġi joqgħod l-Imġarr kieku, u hekk għamilna aħna, ġejna l-Imġarr. U aħna sibna xi ħabb mill-Imġarr issa li ħa jirrakkuntana daqsxejn dwar l-Imġarr u xi ħabb partikolari ħafna li ħabbtulu.
Hemm hu. Is-Sur Tony Sammut. Hekk jgħidu lina. Kollu femmur, mhux hekk. Ara, ħan kunu ċerti li hu. Inti kellek x'taqsam mal-ġebel tal-Knisja? Kelli, kelli. Mela hu.
Bidu sa tmiem.
Din it-triq jisimha triq is-sawi għax quddiem naw kollu saqwi. U kollu saqwej ta' veru, ta' veru f'liema sens? Hawnhekk kollu ilma tax-xita ġieri, imħawfer l-ispira, mhux ilma tal-boreholes antiki, vurdieri kollu ilma antik, imħaffer bil-boqqun, l-ispejjer, U sibu l-ilma u bdew itellgħu għamilna għandna anke ġwiebi quddiemna. Ejja urejna, ejja urejna morru dawra. Hawnhekk għandna l-ġwiebi jara. Naħżnu l-ilma ġa fihom anke fix-xitwa. Urdieri bħal dawn għandna hawn fuq u għandna hawnhekk hawn isfel. Allura b'hekk din it-triq issemmiet Triq is-Saqwi. Ir-raba' saqwi għax ikun jissaqa'. Sewwa, kieku ma jsaqqiex kieku. Ikun bali.
Dik hi. Niftakkarha minn social studies. Isma' qed nitkellmu fuq il. Fuq l-għelieqi, fuq il-saqwi u mhux saqwi, jiena naħseb l-aħjar immorru fit-tieni post. tiegħek x'taħseb.
Tone, ftit il-bot mid-dar tiegħek għaw in-namra tiegħek. Lala. U l-għaliq tal-imġar. Famużi. Famużi.
Imsemmi. Xtajdinna fuq l-għala? Eh, l-għala, għawnek, għanna ħafna affarijiet tajbin. Għanna l-ilma tajjeb, L-ilma tal-ispejjer tal-antik, din ilma kollu tax-xita li ġaw jgħaddi mill-blat u jinġema' fuq it-tafal u mbagħad jitla' eh, nagħmlu l-ġwiebi, għandna ħamrija ħamra jagħmel kollox fuqha dik tajba għal kolinkwa prodott u Billi ż-żmien ilu bdiewa li kienu bdiewa, n-nanniet tagħna li kienu bdiewa, l-esperjenza dejjem tikber u U tirfina. Tirfina. U bad bit-teknoloġija l-om il-ġurnata, inti tkabbar kollox, u. Tkabbar kollox.
U taħdem ħafna sijat. Ejju, naħdmu ħafna sijat.
Bil-ħat kollox għadli.
Ejju, issa għadin naħdmu bil-ħat kollox. Ħaġa, ħaġa, Billi jiġi x-xogħol ta' barra biex il-prodott Malti, il-mara tad-dar, ikollha l-prodott Malti ma ta' barra u jkollha l-għażla għalih. Jien dejjem nirriklama l-prodott Malti m'hawnx aħjar minnu. Delegazzjoni insemmija li ġiet minn barra kienu surmastrijiet tal-iskola, ġew mill-Unjoni Ewropea kollha mhux minn pajjiż wieħed. U lqajthom u kelli l-frawli u dawaqthom il-frawli kollha qalu li bħal din qatt ma daqgħu. Ħalli nurih ftit kif kien kif kien isir. Hawnhekk kien ikun ġej l-ilma. Minn ġal-konali kien ikun ġej l-ilma, hawnhekk jingħalaq biex kejjer, ikollu xi taġen ma għadux jintuża, jew xi dix ma għadux jintuża, u jidaħħal id-dix jew it-taġen u jwadbilha l-ilma. Fuqa. Ħalli tkun ħalli saqqijek. Eh, eh, mela, kien idum ħafna. Urdieri dan ma kienx ikollhom għeli ikbar, għax ma kienx ikun jista' jkun anka biex taqta. Issa kif kienu jaqtawhom dik interessanti? Din kienu jaqtawhom Kellhom din il-qara twila. Din tkun mawġa ftit iżjed milli hi din, iżomma taħt idu hekk u jaqta u jwadda b'ġefija. Issa kienet tkun mawġa biex il-frawla ma tinżilx minn hawnhekk għala u isfel u toħu daqqa u titaffas. Kienet tinżel titgerbe bil-mod u tinżel l-isfel biex ma tirvinax ruħa. U din Hawnhekk x'intintilha tiġi għalġa dik il-bixkilla. Tiġi għalġa din il-bixkilla u tfarraħa u tiġi ġal-bixkilla. X'in tiġi ġal-bixkilla x'intintilha kien ikun hemm il-qasab li għadhom jeżistu llum, jaqtawlhom il-werqa, jagħmluha fuq il-bixkilla, jagħmlulha ħabla, Minn hawnhekk biex ma toħroġx u din jagħmluha fuq il-kerettu. U plastik xej. U plastik xej. Il-ħabla kien ikun hemm, għax kienet tkun plastik, għax kienet tkun. Tal-ħabel, u. Interessanti imma l-ħin li ju, minn hawnhekk għal-knisja.
Dil knisja għandna qudiemna għandha storja mhux hekk u għandha storja illi tinvolvi lilek. Għax kemm il-sema għamilt biex bnejtu din il-knisja? Jien għamilt 11 sena naħdem volontarju. Volontarju.
Volontarju. E,
u waħd, mhux waħdi, iż-żebbieħ u parti kbira mill-imġar Kienu kollha konna grupp. U x'għamiltu eżatt għax hemm storja? Eh, dak konna namlu dak it-tundjaturi li fija. Nimlew il-konkos ta' bejn id-dublu eh, fejn ej kollha dublu. Namlu l-arkipjanijiet, l-hurdiri bil-benzo. Dak kollu xogħol volontarju sar. U kontu jirnexxilkom tiġġibu l-affarijiet b'xejn, mhux hekk? Iva, il-maġġoranza eh, kon hawn kontratturi ma nsemmihom xax forsi ninsa eh, eh, u jgħid li ma semmejtnix.
Kienu jgħinu. Kienu
Dak li titlobhom mill-qalb kollha jtuhulek. Indjam, żrar, ġebel, u x'hekk. Kollox, kollox, kienu jtuk kollox. U kemm kellek budget fil-bidu għax int naf li kont il-kaxxier ukoll. Kemm għad, kemm kellek biex tibda? Meta bdejna kellna 10,000 lira. Li lanqas tibda biex tibda. Eżatt, biex tibda knisja. Imma inti emmint fiha u saret. U saret. Mhux jiena biss emmint. Emmen il-poplu kollu. Għax jien. Kelkom lajnuna tal-mulej naħseb. Ejwa, naħseb ukoll. Ekku. U jiena ngħid ngħidha ħafna drabi din li meta tkun ġenwin in-nies jaraw il-ġenwinità tiegħek jagħmlu kollox. U jtuk kollox, kull ma titlobu. L-istess storja tot għal-koperattiva. Xorta, xorta.
Tlaqna.
Nibdew billi ningrazzjaw il-qassisin, il-kappillani u l-kulħadd illi kienu ħadu sem fil-knisja li bdejt tgħidilna. Eh, tajjeb, għax eh, dak għamlu dmirhom iktar milli setgħu. U hawnhekk qegħdin il-koperattiva tal-imġarr illi il-kunjatu tiegħek kien wieħed mill-fundaturi tal-bidu, imma mbagħad ma' żmien naqset is-saħħa u int kont wieħed minn dawk flimkien ma' ħafna oħrajn li qegħdejtu tajdu għal ħajja illum il-President. Xi tfisser din il-għaqda lik? Din il-għaqda għalija tfisser ħafna għax l-informazzjoni li jaħroġ minn hawn u t-tagħlim li jaħroġ Huwa kbir. Ma jidhirx imma huwa kbir. Gurdieri kull tikka li tagħmel ikun hemm il-ġid minnha. 176. U kollha mill-Imġarr jew Ejja, mill-Imġarr.
Kollha mill-Imġarr.
Kollha mill-Imġarr. In-numru hu. Sustanza għandu sustanza għax huma veru bdiewa. Bdiewa ta' vera.
Ta' vera.
Ton, tant inti bnedem interessanti, nistgħu nagħmlu satej, mhux tmien minuti, imma ma nistgħux. Grazzi tal-li l-għajt li Will Sander u l-nies li qed jarawna. Ringrazzjakom ukoll tal-li ġejt. U tal-li dawwartna l-imġar minn għajnejk, tajjeb mill-punt di vista tiegħek, kieku kellek tgħix x'imkien ieħor mhux l-imġar. Fejn tmur? Jien naħseb il-manikata tagħġibni wkoll. Mela l-ġimgħa d-dieħla il-personalità tal-ġimgħa se tkun il-manikata.
Grazzi Tom.
Tajjeb, grazzi intom ukoll. Għal-ġimgħa d-dieħla.